Sinjuri natikom meħba t-tini program eh, dwar il-kontra-evoluzzjoni u l-lum ħan itkellmu dwar il-rivoluzzjoni fis soċjetà Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq x'inhi r-rivoluzzjoni u din ir-rivoluzzjoni rajnija maqsuma fuq Plinio kien sejħla fuq erba' fażijiet imma mbagħad kellu anki hu stess kien żied il-ħames fażi ġifieri rivoluzzjoni sesswali u dik fil-Knisja illi x'aktarx għal iktar rivoluzzjoni qalila għaliex għaliex meta ntmisset il-familja s-soċjetà bdiet tikrolla. Eh, nsemmi eżempju Eżempju klassiku, fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża meta kellek it-taqrib kollu ta' li kienet fis-soċjetà, ehm, femmek bdew ħafna ġew proposti ħafna affarijiet, pereżempju waħda minnhom kienet li ż-żwieġ ma jibqax iktar ehm, marbut, tal jinħallu dal-affarijiet. U kien hemm naqra diżordni mhux ħażin, però kien hemm xi ħadd fl-assemblea qal għax ma nagħmlux żwieġi bej nistalis bej raġel u raġel u dawn kienu keċċew il-barra. Illum il-ġurnata dil ħaġa ġiet aċċettata ġifieri. tkompli tu l-influenza l-influenza ta' din ir-rivoluzzjoni li sfortunatament qiegħda taffetwa l-eruq tas-soċjetà u qed tikkawża anki wkoll ċertu kollass. Allura illum ħankomplu naraw il-rivoluzzjoni fis-soċjetà kif din taffetwa s-soċjetà kif din tagħmel ħsara fis-soċjetà. Kif qed l-immaġ ta' rivoluzzjoni xi pożittiva isma' kien hemm rek attiv qed mhux qed jagħti flus lin nies iħallihom bil-ġuħ, imbagħad in-nies qamu kontrieħu u ħadu li riedu. U dak ngħidu l-utopjaniżmu, minn jaqra fuq rivoluzzjoni russa kellek dal-aspett ta' nies li jaħsbu li issa ħajkonna utopja, eh, ġenna fuq l-art. Il-verità dik il-ġenna fuq l-art swiet il-mewt ta' miljuni ta' nies. meta fetħu l-arkivi ta' Moska u ta' San Petruburgu, kien hemm storiku Ingliż, Orlando Figes, kien kiteb ktieb jismu The People's, A People's Revolution, A People's Tragedy, għax mhux revolution, tragedy, u jirrakkonta propju l-proċess rivoluzzjonar fir-Russja u kemm mietu miljuni ta' nies, jiġifieri letteralment affarijiet tal-biża'. U bħal dawn seħħu fi Franza, seħħu f'postijiet oħrajn. Erda ta' komunitajiet, speċjal minn komunitajiet agrikoli, li din tip ta' erda qed nerġgħu narawha fi żminijiet tagħna wkoll. L-erda ta' komunitajiet li jduru tal-ħula, distruzzjoni totali ta' mod ta' ħajja ta' nies. Dawn l-effetti ħżiena. U din il-kunċett revoluzzjonarju allura iwassal biex wieħed jara li ħanaraw illum x'effetti tħalli fuq is-soċjetà. Issa ħanadu għal-filmat ehm, introduttorju u mbagħad miegħi jew is-Sur Biti u s-Sur Filip Biti, il-President tas-Soċjetà Maltija l-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana, li ħan niddiskutu xi punti dwar l-effetti x'in ir-rivoluzzjoni ta' rivoluzzjoni fis-soċjetà. Grazzi. L-aħħar darba spjegajna kif il-proċess rivoluzzjonarju beda fir-Rinaxximent u baqgħet miexi sakemm beda jżarma normi sesswali u dawk li jsostnu l-familja u l-ħajja. Illum ħa nispjegaw kif dan il-proċess jimmanifesta ruħu u jaffettwa l-ħajja. Ir-rivoluzzjoni skont Plinio Correo de Oliveira, rivoluzzjoni hija universali. Infirxet ma' kullimkien, imma l-aktar mal-popli tal-Punent li xi darba kienu magħqudin taħt il-Knisja Kattolika. Hija waħda bħal fjamma waħda li taħraq bosk sħiħ. Hija totali għax taffettwa kull strata tas-soċjetà. Hija dominanti u ma tittollerax min ma jaqbilx magħha. u hija proċessuali, bi ġrajja waħda twassal għal oħra. Il-proċess rivoluzzjonarju jimmetamorfizza ruħu jiġifieri għandu tendenza li jilbes maskri partikulari sabiex ikun aċċettabbli. Imbagħad maż-żmien, hekk kif in-nies jidraw l-bidla u jaċċettaw l-affarijiet li ma kinux aċċettabbli qabel, jimxi l-affarijiet aktar radikali. Din xi ħaġa li f'pajjiżna, fil-pajjiż tagħna, rajnija b'mod sistematiku. Dan il-proċess iseħħ fil-fond fi tliet tendenzi li maż-żmien jagħmlu aċċettabbli dak li ma kienx aċċettabbli. Dawn huma, l-ewwel, rivoluzzjoni fit-tendenzi. Il-bnedmin għadhom ġo fihom ġibda għal tendenzi diżordinati. Dawn ġejjin minn dak li San Pawl isejjaħlu l-bniedem il-qadim, li minkejja li ntrebaħ mis-salvazzjoni li ġab Kristu, xorta għadu hemm fil-bniedem fil-bnedmin, jiġbdu lejn il-ħażen. Jekk ma jiġix imnażżan, il-proċess evoluzzjonarju fit-tendenzi jwassal biex il-ġibdiet għall-ħażen jiġu ġġustifikati fuq skala ta' soċjetà sħiħa, b'riżultat devastanti għall-familja, t-tradizzjoni u għall-proprjetà. It-tieni, rivoluzzjoni fl-ideat. L-ideat huma maqsuma kollha l-istess, huma meqjusa, skużawni, kollha l-istess, mingħajr konsidrazzjoni ta' ideat mhux hux tajbin jew ħżiena. Ovvjament dan iwassal biex dak li hu ħażin gradwalment mhux biss jiddomina imma jiġi promoss u eventwalment jiddomina fuq it-tajjeb. It-tielet, rivoluzzjoni fil-fatti. Din it-trasformazzjoni tal-idea testendi mbagħad għall-fatti. Hawnhekk, sew jekk b'mod imdemmi jew bla demm, l-istituzzjonijiet, il-liġijiet u d-drawwiet jiġu trasformati kemm fil-qasam reliġjuż u fis-soċjetà temporali. Pajjiżna hu maħkum minn ideat rivoluzzjonarji. Dan narawh fil-mod kif il-medja xxerred it-tendenzi u l-ideat antikristjani, kif dawn l-ideat daħlu fl-edukazzjoni, kif il-klassi politika tilleġgalizza liġijiet antikristjani u mingħajr kważi reżistenza ta' xejn. Minkejja li l-poplu jkun kontra dawn il-bidliet, jispiċċa mhux biss jabbraċċhom imma jagħmilhom tiegħu. Saħansitra l-Kummissarju Ewropew tal-Ugwaljanza, Elena Dalli ddeskriviet kif daħlu l-unjonijiet u żwiġijiet tal-istess sess billi ġew preżentati bħala ħa jġibu aktar ugwaljanza. Forsi l-aktar li tolqtok hija kif il-Knisja saret infiltrata u bosta drabi strument ta' rivoluzzjoni, dwar dan naraw dwar dan l-aħħar punt nitkellmu fl-episodju li jmiss. Tajjeb ningrazzjakom tal-li qed issegwuna, issa ħan nitkellmu ħnaqbdew diskussjoni ma' Sur Filip Biti u ħanaraw dan fuq nkomplu niżviluppaw dak li semma f'dan il-filmat. Meta ngħidu meta l-ewwel ngħidu l-ewwel livell huwa l-rivoluzzjoni fit-tendenzi. Għax aħna rajna rajna xi ħaġa li fil-filmat li ħafna minna esperjenzaw fil-ħajja. Ħan semmu eżempju prattiku. Fl-2011 kena referendum fuq il-divorzju. U waqt il-kampanja kellek nies li kienu kontra divorzju kienu jgħidu sma' jiena ġejt għax kontra divorzju għax wara divorzju jista' jidħlu affarijiet oħrajn, abort, u dawk l-affarijiet oħra li kisru l-familja. U dak li kienu favur id-divorzju jgħidu le ta' dan sempliċement biex nirregolarizzaw realtà x'ħafna familji qegħdin b'inkwiet u dana u ntuhom il-paċi issa kemm ġiet il-paċi tħalli l-nies jiddeċidu. Imma ejja nħallu dika u nkomplu naraw x'ġara mbagħad. Kien hemm wieħed attivist, eh, mbagħad għamel xi żmien MP, illi dan kien qal meta xaqqallu għallu intom għal issa li jmiss l-Unjoni Ċivili tal-SSS u kemm xatt għallu għallu inti inti speċi dejtu b'dil ħaġa, għallu iva għallu xi waħda issa speċi awtomatikament ħaġġib l-oħra. U kif rajna dan l-aħħar fuq l-abort, Qed insemmu li huwa proċess inevitabbli li tidħol abort. Rajna l-President tar-Repubblika għamlet diskors li semmietu, rajna President tal-Partit Laburista riċentement li l-eks President kien fl-aħħar diskors tiegħu kien qal li dinna xi ħaġa inevitabbli li rridu nibdew nidjalogaw. Rajna l-kap tal-oppożizzjoni jgħid irid jaqbad dialogu minn kajja l-fatt li dan għandu statut li jgħid m'għandux ma jistax jagħmel dawn l-affarijiet, imma xorta jgħid bżonn nidjalogaw. Issa, kif, kif tista' tiddjaloga fuq issues bħal mija il-ħajja tal-innoċenti, jew inkella ġa tissemma b'eżempju l-ewtanasja, hija daqsxejn diffiċli biex tgħid, imma għaliex meta tibda minn ħaġa awtomatikant tibda bil-mod il-mod, iġi revoluzzjoni meta nibdew minn punt, revoluzzjoni tibqa' nieżel, nieżel, nieżel sakemm tasal sal-qiegħ ngħidu hekk. Jekk jekk li naqallu naweduna li kemm indaħlu divorzju pereżempju, ħalli minn kellu daqsxejn kwit jirregolizza ruħu. E, Mbagħad edna dawn l-oħrajn kienu mdejqin ma mhux rikonoxxuti mill-istat u ġew rikonoxxuti. Ma x'inhi din rivoluzzjoni fit-tendenzi? Mm. U għaliex imbagħad in-nies jispiċċaw jaċċettawha anke jekk ikunu opposti għalija jew jgħidu issa dan iż-żmien modern m'hemmx tagħmel jew jgħidlek isma' toġobnix li li ma marriċ indaħal fuq ħaddieħor, mm. jew kella jgħidu jqar minn hekk jgħidlek issa issa mhux dak iż-żmien u ħanqotu speċi iż-żgħar illum. Mm. Qed tifhem? Eh, x'inhi din din it-tendenza? Nispjegaw daqsxejn rivoluzzjoni fit-tendenzi. Ah, mela, ir-revoluzzjoni fit-tendenzi tirrifletti il-passjonijiet diżordinati tal-bnedmin. Kollha kemm aħna għandna passjonijiet. Għax kollha kemm aħna affettwati mid-dnub oriġinali, u x'hekk hu. Bl-eċċezzjoni ta' Marija Santissima, ovvjament. Issa jekk aħna għandna passjonijiet diżordinati, Alla tagħna intelliġenza biex nużawha biex niddominaw dawn il-passjonijiet diżordinati. Mela il-moħħ għandu jiddiriġi l-qalb, mhux il-qalb jiddiriġi l-moħħ. Sfortunatament din is-seklu, anke fis-seklu 20, it-tendenza kienet Illi l-qalb kien jidderieġi l-moħħ, minflok il-moħħ jidderieġi l-qalb. Mela l-passjonijiet diżordinati tagħna, il-volgarità, il-bassezza, l-ittidgħi, li ma tafx iġġib ruħek fil-pubbliku, li tilbes ħażin, li tgħid il-blasfemiji fil-pubbliku, dawk l-espressjonijiet tat-tendenzi diżordinati tagħna, ingħataw kważi kważi pjattaforma sija fis-seklu 20 u speċjalment dan is-seklu. U speċjalment wara r-rivoluzzjoni sesswali tas-snin 60 meta kellek il-hippies u rock and roll u dawn l-affarijiet kollha, intendem kważi jew ftit wara dak li kien għaddej fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni fi Knisja. Jekk inti ħa tagħti pjattaforma, jekk ħa tħalli dawn it-tendenzi diżordinati, bażati, nerġa' ngħid, fuq senswalità u kobor bla rażan, hija inevitabbli li s-soċjetà ħa tiġi infiltrata, brainwashjata, u tmur u timxi b'tali mod illi ħafna nies jibdew jispiċċaw mentalità fejn jibdew mentalità oġġettiva nisranija jispiċċaw mentalità oġġettiva atea. Jew jekk mhux atea għall-inqas agnostika. U dik hija r-revoluzzjoni fit-tendenzi. U spiċċajna anki nitfgħu naċċettaw pratikament kollox inkluż illi ssir ħsara fuq uliedna mhm. li neqirdu il-futur tagħna, ġifieri Aħna rajna, ġifieri, anki, tara s-soċjetà madwarek, pereżempju, liġijiet li sa ftit tas-snin ilu kienu impensabbli. F'Ġunju l-għadda il-Gvern u l-Oppożizzjoni qablu, pereżempju, illi tfal ta' 16-il sena jistgħu mingħajr ma jqogħdu jgħidu l-ġenituri tagħhom imorru għand it-tabib u jagħmilhom karta biex jaqilbu l-ġeneru tagħhom u prattikament jimmutilaw ġisimhom, xi ħaġa irriversabbli. Immaġina kellek tajda 20 sena ilu dil-ħaġa li l-tfal ikun jistgħu jmorru jitolbu li jibidlu l-forma ta' ġisimhom permanentement li mbagħad ħafna drabi jekk ħajkbru dawn se jkun jiddispiċċew dak li ġara ma hija riversabbli. Jew inkella ikollok rajna wkoll ehm, liġijiet li xi ħaġa tal-mistħija eh, li neħħet il-blasfemija da F'isem il-libertà tal-espressjoni, ġifi, għanna dawn l-idejat illi donnu xejn mu xejn. Mhm. Aħna t-nejdu l attivizmu u ħafna drabi jgħidu l-ek ma dan mux biex natu iktar libertà ma nafx jek tiftakrux fl-2000 jisuf fl-2011, 2013, u dak jina najt li Malta dak jina dak iż-żmien hekk dik il-ħabta kienet qed taċċellera ċertu rivoluzzjoni kulturali hawn Malta li forsi damet biex daħlet u kellek dak il-famuż inċident ehm, ta' dak fl-università kien ħareġ eh, xi gazzetta jekk min isser żball ehm, b'istorja vulgari u din tqasmet fil-tqasmet anki fis-sixth form u kienet pratikament taħt l-età li qrawha U għaliex kien hemm min oġġezzjona u talab li tiġi applikata liġi, saret kampanja sħiħa kontra kontra din nuqqas ta' libertà tal-espressjoni u dana minnu il-bnidem li ju, l-lum huwa magħruf ħafna, saħan sitra mar fuq stazzjon għal ġazira, l-iktar stazzjon naħseb jiena finanzjat minn pajis li qasbis li timmaġna libertà tal-espressjoni f'dal pajis, u dan ġabu isu vittma U spiċċajna biex neħħejna il-xejdulu ċ-ċensura. Il-pass loġiku neħħejna l-offiża lejn Alla. Imma mbagħad daħħalna forom oħra ta' ċensur li jaġefullaw il-revoluzzjoni. Tifmu? Ġi, allora dan kollu dan għattini l-livell, ehm, dik jikun il-revoluzzjoni fl-idejat, il-relativizmu. Kollox xejn mhu xejn. Imma mbagħad xejn mhu xejn favur ir-revoluzzjoni, mhux il-kontra revoluzzjoni. Jekk jekk jiena noħroġ ngħid affarijiet li huma kontra dawn l-affarijiet, hemm liġijiet, il-hate speech laws pereżempju. Alla dawn għaliex dan huwa ħażin li titqis l-idea huma kollha l-istess, li kif għedna mhux verament ikunu kollha l-istess, imma l-idea anke fil-Knisja, l-Papa Eh, Benedittu 16, anki bħala Kardinal Ratzinger, kif anki fi żmien Ġwanni Pawlu II, kien ikkundanna relattivizmu. Mm. Ma għaliex dal li xejn mhux xejn li l-idea tuma kollha l-istess hija xi ħaġa ħażina.
Ħanibda l-aħħar parti fejn inti semmejt il-Kardinal Ratzinger il-Mikwi Papa Benedittu li sar il-Mikwi Papa Benedittu 16. Huwa kkundanna d-dittatura tar-relativizmu li kienet għaddejja fl-Unjoni Ewropea. Ċar u tond. Għaliex? Għax qal, Minflok tgħidu l-verità, intom tgħawġuha l-verità biex tintgħoġbu ma' kulħadd. Mela jekk m'għandekx prinċipji sodi, allura l-idea ta' A hija eżattament l-istess bħall-idea ta' B. Iċ-ċiviltà mod huwa l-istess bħaċ-ċiviltà mod ieħor, mela rridu nagħmlu pjattaforma ċatta, level playing field, għall-forom kollha ta' espressjoni. irrispettivament jekk huma oġġettivament korretti, bbażati fuq il-verità, jew le. Issa kif għidt inti tajjeb ħafna, l-uniċi nies li m'għandhomx id-dritt tal-espressjoni f'din il-utopija, din il-ġenna tal-art liberali li tant toħobbu, huma aħna l-Kattoliċi. U inti semmejt il-liġijiet tal-hate speech. li oriġinaw Brussell, li l-Unjoni Ewropea tefgħathom fuqna. Mela jiena nidħol għand tal-grocer. U taf inti fl-antik, fif konna fl-antik, 20-30 sena ilu, meta l-ħajja kienet iktar. Kemm vera kien konna ħjar meta konna hekk. Kulħadd kien ipaxpax għand tal-grocer jistennew sakemm jaqta' l-perżut u da. U jibdew jitkellmu fuq l-affarijiet tagħhom da. Sejna k-ristorant tal-grocer u nismagħhom jitkellmu fuq iż-żwieġ u, Kemm hi sabiħa, issa raġel iżewweġ raġel, mara tiżżewweġ mara, issa probbilment għoxrin sena oħra pedofolu jista' jżewweġ tifel għax dik id-direzzjoni fejn se. U jiena ngħid illum, iż-żwieġ għandu jkun bejn raġel u mara biss għax dik hija l-ordni naturali ta' Alla u hemm bżonn nirrispettaw il-kmandamenti. Illum jien nista' naffaċċa iktar minn sena ħabs u multa jidhirli sa 30 elf ewro. Xi ħaġa hekk iva. Mela l-libertà tal-espressjoni f'din il-mentalità liberali rivoluzzjonarja li tgħodd għal kulħadd tal-minoranzi kollha, għalina l-Kattoliċi ma tgħoddx però. U jekk niddefendu il-verità pubblikament, u nagħmlu appostolat pubbliku biex niddefendu u nipprotestaw kontra l-attakki kontra l-valuri, aħna nistgħu neħlu l-ħabs. Jiena m'għandix dubju li din il-persekuzzjoni kontrina l-Kattoliċi sejra tiħrax. M'għandi l-ebda dubju fuq. U fil-fatt aħna bħala Kattoliċi msejħin biex nagħtu xhieda fiż-żmien tal-persekuzzjoni, ġifieri kuntrarju ta' dak li ħafna eh, jgħidu ehm, speċi u iva dana għalfejn mhux dik naqra jiena niftakar meta kont kienu kienu juruna kien mużew u fidu twina l-istorja tal juruna dawk il-filmini tal-martri u mhm. Santa Arċisju, Santa Maria Goretti u dana u darba kien hemm bdiet gerga għax it-tifel beża impressjona ruħu miskinu beża u s-super tal-mużew kien qalla sinjura jekk beża għandu għandu tarima tajba, għaliex inti għax inti meta tiġi affrontat minn dal-affarijiet ma tistax tiġdu lil Ġesù. Sfortunatament, is-soċjetà liberali jew waħda mill-aktar insidjużi biex lilna ċċala nixħdu it-twemmin tagħna u r-relattivizmu huwa dak. Illum relattivizmu sar f'kollox, eh, kważi kollox, inkluż fejn tidħol ix-xjenza li m'hemmx prinċipji xjentifiċi, imma relattivi allura Dak li dak li għal mill-bidu tal-ħolqien dejjem kien naf il-ġeneru dejjem kien kien stabilit bħala ġeneru stabilit u l-oħra jkunu eċċezzjonijiet li jridu jiġu indirizzati. Le, l-lum il-ġurnata ma tistax tgħid li hemm żewġ ġeneri ma hemm xi 72 ġeneru pereżempju. Kollu relattivizmu. U kollu u kollu sinjali inkwetanti. Issa, dawn is-sinjali li qed naraw huma sinjali ta' rivoluzzjoni fis-soċjetà tagħna. X'inhuma dawn is-sinjali? Ġifieri nistgħu nidħlu daqsxejn fis-soċjetà għax ħafna nies jgħidlek imma jiena fil-ħajja fl-2008 kont ngħix fl-2018 kont ngħix f'dana u fl-2024 bqajt ngħix l-istess. Imma fil-verità għaliex il-ħajja tagħna nbidlet daqshekk x'inhuma dawn is-sinjali? Fis-soċjetà. Fis-soċjetà tagħna,
ħares madwarek. Jien niftakar Malta fis-70s u l-80s u diġà fis-70s u l-80s din il-vulgarizzazzjoni tas-soċjetà Maltija. Il-modi n-nies kif kienu jilbsu meta jmorru jgħumu dan diġà bdiet il-vulgarizza. Ħares madwarek, jiena ġemgħilu kont għaddejt triq il-kbira ta' slima, se triq il-kbira ta' slima mhijiex fuq il ħdejn il-baħar, mhix Tower Road, hija fl-interjur ta' Taslima. U nara nisa prattikament nofshom marwejin u riġiel nofshom marwejin jimxu fit-triq kbira ta' Slima, ovvjament pulizija ma tarax. U meta din ħarġet fil-gazzetti Dan is-sajf. Meta ċittadin Slimis għamel il-kartelluni, No beach where on our streets u beda jwaħħalhom mal-arbli, il-bravi Slimiżi Maltin marru jqaċċtuhom dawn il-kartelluni. U jiena u rajt wieħed li kellu ħanut beda jqaċċa dawn il-kartelluni. Għattu għalfejn tagħmel hekk. Għalli xisma jiena għandna bżonnhom it-turiżmu ta' xi ġibulna l-ġid lilna. Jiġifieri Wasalna f'sitwazzjoni fejn aħna l-Maltin, fejn qabel konna nadoraw lil Alla, issa nadoraw il-dan. Il-flus. Għax il-flus jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-pjaċir materjali jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-kuntentizza fuq dan l-art jiġi l-ewwel qabel kollox. Mela ħdejn il-Maltin li konna 60 sena ilu, jew 50 sena ilu, u l-Maltin tal-lum, tara din it-trasformazzjoni fil-mentalità fejn qabel kien hemm il-valuri tar-rispett. fi qabel il-valuri illi kont temmen, kont iżomm il-fidi, kellek ċertu relazzjonijiet illi kienu stabbli, illum x'fadal? Dik hija t-trasformazzjoni kulturali rivoluzzjonarja li għaddiet fis-soċjetà Maltija. U l-affarijiet, ovvjament, se jiggravaw għax diġà daħlet l-abort mit-tieqa. kif iwwerdjaw il-liġi li suppost tipproteġi l-ħajja tal-omm hija l-istess wording kelma b'kelma bħal-liġi tal-abort tal-Ingilterra. Kelma b'kelma. Tajjeb? M'hemm rispett ta' xejn, issa meta qas għandek rispett tal-ħajja innoċenti, bħal tarbija fil-ġuf, jew anzjan ġewwa l-isptar, jew xi ħadd illi għandu marda kronika. Ara fejn wasalna f'din is-soċjetà. Allura il-proċess kien rivoluzzjonarju għax kull ma trid tagħmel ħares lejn Malta kif kienet u meta jiġu bl-argumenti banali permezz, skużani ta' qed noħodlok ftit ħin. Mhux fil-ħin qed, kompli, kompli. Meta jiġu b'dawn l-argumenti banali u stupidu, Eeh, iż-żminijiet jinbidlu, irridu nbiddlu wkoll. Jien dejjem ngħidilhom, dak li kien ħażin jibqa' ħażin ta' u dak li kien tajjeb jibqa' tajjeb. L-unika ħaġa li nbidlet hija dil-mentalità. Fejn qabel kellna mentalità ma kien ma jfissirx li 40, 50 sena ma kellniex il-problemi tagħna ta' u l-intoppi ta' u l-iżbalji li għamilna. Imma l-inqas il-mentalità li kien hemm kien bażat fuq razzjonalità. Illum il-loġika u r-razzjonalità ma jeżistu xejn. Sew. Sfortunatament dik il-dik il Il-problema l-kbira li l-loġika llum ċedi tal-emozzjoni. Ħafna. Però mbagħad għandek ħaġa li tinkwet inkwetanti. Aħna ninkwetaw ħafna fuq il-qtil tal-innoċenti li hija serja, imma l-eliminazzjoni tal-anzjani, per eżempju, xat twassal fej qabel kellek il-nanniet, il-bużnanniet, li kienu jipprovdu ċertu kontinuità fl-istabilità tal-familja, Jekk daw ħana qed neliminaw, l-ewwel tiwajbuhom, u mbagħad neliminawhom għal kollox bl-ewtanasja u dak kollu, e, qed nispiċċaw nitilfu anke dik ir-rabta ma' dak li kien qabel ma ta' kienet il-familja iktar stabbli. Ġifieri mhm. qed nħolqu soċjetà individwali, individwalista, li ma jispetta minn xejn, la, la jispetta mill-familja, xillum il-familja narawha żejda, illum anki l-uliet narawhom żejda fil-fatom jgħidlek jgħidlek illi ma biex tfal biex navvanza l-karriera, per eżempju, U qed naraw ukoll il-responsabilità li l-familja ġib, jew anki pereżempju persuna nqabdet ila. X'in is-soluzzjoni? Ara għamel l-abort, mela s-sens ta' responsabilità jitneħħa, l-iktar li jitneħħa mhux tant minn dik it-tfal, għax minkejja l-fatt dawn l-affarijiet suppost ġabu l-ħelsien u liberazzjoni tal-mara, fil-verità x'ġara? Il-mara jneħħula t-tarbija li ħadd tagħmel ħafna minnhom maġġoranza tagħhom il-maternità li hija parti ħanajdu hekk, integrali mill-ħajja tal-mara tiġi imċaħda li jilha titneħħa għax min jaf dak l-iben, mhm. dak il-wilt jew dik it-tifla, dik ħatħossa, trid jew ma tridx. Imma mbagħad li raġel li ma jpurtax li għamil tajbija jrid jitlaq li ma jinteressax. U nafu li hemm ħafna każijiet hekk li l tisserħu mela allura fil-waqt li uffiċjalment din issir għax il-mar għandha kontroll fuq ġisim ma l-libertà tan-nisa, fil-verità tissir biex ma jpurtax. Mm. Dak ir-raġel li ma jinteressax jista' jibqa' jagħmel li jrid u u tilliberaħ minn kull responsabilità. Soċjetà irresponsabbli. Issa, meta naraw dan kollu, u d-dim dan kollu, aħna dna l-mod kif is-soċjetà nbidlet is-sinjali tas-soċjetà, ir-rivoluzzjoni fit-tendenzi rajnija. U jgħidlek imma kif nistgħu ndawru l-arloġġ? Jiena waħda mill-affarijiet li ġi nitkellem ma' ċertu nies hekk ilha ta' nismaħħa, dikar xa tgħidli imma bżonn indawruh l-arloġġ imma issa m'hemmx tagħmel. Kien hemm żmien kont ngħidha jien ukoll, kont ngħid issa m'hemmx tagħmel, speċi hmm. niftakar meta ftit ta' żmien ilu kont attiv partit, wieħed mill-partiti prinċipali ta' Malta politiċi. U darba kont tal-light postek fuq Facebook qed ma fadal post tal-Kattolċi f'dal-pajjiż, speċi Lanqas il-partiti politiċi li qabel kollha kienu jgħidu jagħtu rispett lejn poplu Kattoliċu Kattoliku, lanqas jirrispettaw, lanqas jistgħu jkunu, lanqas l-ebda, ma setax ikun hemm politiku jitkellem. Il-Knisja darba wieħed kienet tbagħat li xi ħadd qal li sma' qal li jiena darba provajt niġġieled għal ċertu valuri qal imma mbagħad kitib li qassis bagħat li messaġġ qal li sma' l-aħħar eksperċi qal li titimxi ma' żminijiet. Ġi, meta bniedem jara daw kollu, fl-iktar ħaġa faċli jiena ngħid xi portani s-samlu li jridu jiena ngħix ħajti mhux dik mhix soluzzjoni ta' għaliex inti jekk tinqata' mis-soċjetà minn għalik ħad tinqata' mis-soċjetà u tgħid tara jekk għandi familja nħossib il-familja u jista' barra triq jiġri issib li dawn l-affett ilulek ġewwa. Jeffettwaw l-uliedek, l-iskola, jeffettwaw jeffettwaw il-komponenti tal-familja mbagħad jispiċċaw jeffettwaw lilek. Ġelek iridu niġġildulhom daw it-tendenza x'inkella iktar ma niġġildhom iktar nżommuhom il-bot. Imma Dawn l-affarijiet quddiem din id-diżastru sħiħ ta' soċjetà li qed naffaċċjaw dan il-soċjetà likwida ngħidu minn braktit ta' xejn. Huwa possibbli niġġieldu lura kontrihom. Mela, L-awtur ta' dan il-ktieb, inti semmejtu il-Professur Plinio Carra de Oliveira, il-ktieb Rivoluzzjoni u Kontribuzzjoni. Darba wieħed mid-diskorsi tiegħu qal Hemm żewġ tipi ta' bniedem fl-istorja, l-istorja wriet li hemm żewġ tipi ta' dawk li jitkaxkru mal-kurrent u dawk illi jieqfu quddiem il-kurrent u jbiddlu l-kors tal-istorja. Aħna rridu nkunu dawk illi niġġieldu kontra l-kurrent bħalissa. U wara kollox niftakru illi aħna Kattoliċi, mhux Kattoliċi biss, imma Appostoliċi u Rumani. Mela rridu nagħmlu apostolat biex niddefendu l-verità, biex niddefendu l-familja, biex niddefendu l-ħajja innoċenti fil-ġuf u l-ħajja tal-anzjani minn dawk, minn din il-klassi politika miżera, banali u diżastruża li għandna sfortunatament tal-pajjiż u kif għandna fl-Unjoni Ewropea. Huwa possibbli li nistgħu niġġildulhom ġo din il-battalja spiritwali bl-armi tal-verità bit-talb, importanti t-talb, ħafna importanti, speċjalment it-talb tar-Rużarju, u bil-kampanji pubbliċi, l-Appostola, aħna ta' Promalta Kristjana, kif taf inti, mm. noħorġu fit-toroq, inqasmu l-fuljetti, noħorġu l-istendard tagħna, il-kbir u kulħadd ħares lejh. Dak l-istendard jiġbed in-nies. U meta nibdew nitkellmu b'ċerta loġika, minn flok ħafna emozzjonijiet, jgħid isma' dan, qed jgħid affarijiet sew da sinjur ta' u għall-inqas intihom, in-nies, meta ntuhom il-fuljetti tagħna fejn nipprotestaw kontra ċerti affarijiet, intuhom food for thought kif jgħidu bl-Ingliż, u nagħmli manifesti sħaħ ġol-gazzetti kif għamilna dak il-manifest fil-Malta Independent on Sunday meta l-Prim Ministru preżenti tkellem l-ewwel darba illi Hemm bżonn djalogu fuq l-ewtanasija u aħna tfajnielhom manifest pubbliku, bi ħlas eh! għax il-gazzetti bl-Ingliż kif taf int u l-gazzetti l-oħrajn ma jgħidux jafu bina. S'hemmhekk wasal il-libertà tal-espressjoni. U għamilna manifest bi ħlas expensive full page fejn aħna kkundannajna din il-mossa biex taparsi għad-djalogu biex naraw fejn ħa naslu fuq l-ewtanasja u fuq l-abortu kollu din il-bidla. Għax it-tattika hija dejjem jużawha l-għedewwa tal-verità. Jitke għandna bżonn djalogu. Fir-realtà jridu jgħidu hemm bżonn indaħħlu din il-ħaġa oxxena bil-mod il-mod. Dik tfisser meta jgħidu għandna bżonn djalogu. Mela tista' tagħmel djalogu bejn Alla u x-xitan. Xi djalogu hemm? Dak li hu tajjeb ma jistax jiddjaloga ma' dak li huwa intrinsicament ħażin. Il-ħażin m'għandux drittijiet, din għadha. U fil-fatt Plinio Corredeovec inkiteb ktieb jismu Ideological Transshipment li jitkellem kif id-djal dak imseħ djalogu jsemmi każijiet anki l-istess knisja għaddiet minnha u anki partiti politiċi nħaq ġudika nħalli t-telespettaturi jaħsbu dana fuqha din. Jibdew bl-iskuża ta' dialogu, f'daqqa waħda l-membri tagħhom jibdew jirraġunaw bħal dawk li suppost mm. jidjalogaw magħhom. U rajna per eżempju eh, kollok sezzjoni żgħażagħ ta' dak il-partit jew forum żgħażagħ il-partit. Daqqa waħda bdew jidjalogaw ma' ċertu attivisti ta' ċertu li jridu ċertu affarijiet u tarhom daqqa waħda f'temp ta' ftit ġranet jibdew jitkellmu bħalhom. U dik hija l-problema u l-iskuża ta' dialogu. Taħseb dal-trasbord ideoloġiku Għandna ngħidu daqshekk djalogu ma' dawn l-entitajiet li huma kontrina. Naqblu pereżempju saċerdoti bħal James Martin, saċerdot Amerikan, li jitkellem fuq building a bridge, għaliex hija perikoluża din ħaġa? Perikoluża ħafna għax il-kunċett ġenwin ta' djalogu hu li tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek bil-loġika u bil-verità. Se jien lest niddjaloga ma' xi ħadd illi għandu pożizzjonijiet u tendenzi kompletament kuntrarji għal dak li nemmen, imma jien mhux ħa nċedi l-pożizzjoni tiegħi meta naf li hija bbażata fuq il-verità. Il-kunċett tagħhom, ta' dawn ir-rivoluzzjonarji, speċjalment dawn il-partiti tax-xellug, insomma, kollha partiti tax-xellug. Llum xellug biss hawn. U ejjew
inpoġġu madwar mejda. Id-direzzjoni diġà nafu fejn sejrin. Issa naraw kif intkom tagħmlu l-kompromessi. Mela d-djalogu m'għandux ikun ibbażat fuq kompromessi, speċjalment kompromessi mal-verità oġġettiva. Allura l-kunċett tagħna ta' djalogu huwa totalment differenti minn tagħhom. Imma l-kunċett tagħhom qed jintuża fis-soċjetà Maltija. Fil-fatt, hekk wasalna fl-aħħar ftit minuti tal-programma, fil-fatt xi żmien ilu fitax Xi sena u tnej ilu ġie kwistjoni żablament max. Imma tara pereżempju l-kurja, rappreżentanta tal-kurja tiddjaloga ma' membri ta' moviment ta' xelluk, nibnu dialogu mbagħad dal-moviment, dal-moviment partikolari għaw Malta l xi raġuni jinsab popolari ħafna, Ta' bdew jgħidu, isma daw ma favur, anke bilux, ma favur l-abort daw, ġifiri. Millux kell għadu l-abort għal-vitmi għax ta' parsi ċensurawhom għax ridu ridu itellaw stand favur l-abort, ridu jihdu mater favur l-abort ġ-università. Allura, x'kif jista' jkun jagħmel sens dialog daw il-kurja x'inhu dialogu ma ngħidx kien dialogu ngħid kien sempliċement setgħu qabdu bela tew għadu jiddiskutu fuq affarijiet li qablu fuqhom. Mm. ċertu movimenti, per eżempju, ta' xelluk, mhux biss ikunu favur l-abort, ma jkunu favur, per eżempju, jattakkaw għax ma ma eksisti, il-kunċett tal-proprjetà privata. Mod mhux bħal jagħmlu komunista qabel, imma il-Knisja kultant qas titkellem fuq it-tagħlim soċjali tagħha. Ġifieri, allura dis-sitwazzjoni u nagħlqu bija li fil-programm li jmiss ħan diskutu rivoluzzjoni fil-Knisja. Il-Knisja dan mhux ħadħlu f'ħafna dettall, għandha terġa' tibda tipproponi l-mudell soċjali tagħha li x'jiena ili ma nisma' saċerdoti ħlif b'xi eċċezzjoni li mmuraw. Ili ma nisimgħu għamelijiet, ili ma nisma' dokumenti mill-isqof ta' li jirriferi għal-tallim soċjali tal-Knisja li biverum novarum l-qoddim u anke qabel kienet titkellem fuq ili ma nisma' snin twali, għandha tallim soċjali l-Knisja llum għax nies jagħmlu tagħlim soċjali anki qabel Papa Leon 13 meta ħareġ bil-famuża Rerum Novarum. Il-Knisja u Papa u Piju 11 u Piju 12 u Papa Ġwan Pawlu t-tieni u Papa għandha tagħlim. Sfortunatament hija vera mistura għal raġunijiet li għafhom biss il-ġerarkija ta' pajjiżna. Imma kif tkellmu l-papiet dawk l-enċikliki soċjali kbar fuq ir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin, fuq ir-rispett tad-dritt tal-proprjetà privata, fuq l-importanza li l-proprjetà tilħaq il-funzjoni soċjali tagħha għall-ġid komuni. Il-kunċett tal-ġid komuni, tant hu importanti. Ir-relazzjonijiet fil-familja, id-dritt, id-dover tal-ġenituri, id-dmirijiet tat-tfal. Żgur li għandha. Rikka ħafna u dovina soċjali. Għandek raġun però li sfortunatament ma tinstemax, eh, fil-fatt. Għan semmu janoddu tużej, fos issa sabi li wasalna biex nalqu l-program tagħna. Għan semmu janoddu tużej, xi ftit ta' żmien ilu konna ftakar konna tkellim ħriġna dak id-dokument fuq il-riforma agrarja li kienet għasira mm. u Malta. U kont qed nikkontattja xi ġurnalisti hekk biex forsi U għet minna, għalli ma intom speċi intom fuq l-agrikoltura, mux speċi, jisu donnu baqa skantat li għaqda nisranija titkellem fuq l-agrikoltura, speċi. Għetlu, ma dak ma tafx l-ewel ta' tal-im soċieta, jisu dal-ġurnalist, suppost fis soċieta il-ġurnalisti huma l-iktar nis li jafu l-affar kif għaddejjin, għas biss kellu ideja li l-knisja għanda tal-im speċifiku soċjali tagħha. Għax il-Knisja Maltija għażlet illi tistaħba ma titkellimx fin-normi, fir-regoli, fil-parametri tat-talim soċjali tagħha. Imma timmili ta' pereżempju kollok xi saċerdoti kollu xi problema fiż-żona u jimmili ta' ma xi grupp ta' xelluk pereżempju li ħafna drabi huwa antikristjan. Jew inkella jew ma jgħid xejn insomma xi jgħid ma jgħidx fin kwi. Imma hawnhekk il-tagħlim soċjali tal-Knisja għandu jerġa' jiġi mqajjem u proponut. Il-programm ħanal uħaw nirringrazzja l-Sur Biti fil-programm li jmiss tal-ġimgħa li ġejja ħan nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni fil-Knisja u ħanaraw propju li nallaċċaw ma dak li spiċċajna bih illum. Ġi bażikament Għaliex il-Knisja Kattolika f'daqqa waħda qisha donna saret sabet insa nbidlet f'daqqa waħda, qisha qisha tibża' titkellem fuq ċertu affarijiet, taċċetta ċertu affarijiet. Din ir-rivoluzzjoni mhijiex biss sinjal ta' żmien imma riżultat kif ħa naraw ta' infiltrazzjoni ta' snin ta' infiltrazzjoni, ta' snin ta' ħsara anki kultant intellettwali, illi illi mbagħad Illum il-ġurnata qed naraw il-frott tagħha. Nirringrazzjakom u nistedinkom għall-programm li jmiss. Grazzi ħafna.